ओतहु देख लिअ दूगो छोरा छौरीके अतहु है ई लव लाइटिसके बेमारी बुझाइ दुनियामे फैल गेल है बाबू हो बाबू कैला हूँ कैलिए कथी भेल अहाँके कैला नहि नहाय छियै नहा के तो अबे कैली सार बेटी दस दिन से इहे जींस खाली ऊपर के चेंज कर ले आ भगले ओ हेलो अहाँ कथी सब बजै छी ध्यान हवा कतऽ बजै छी कतऽ कुछ समझ में नहीं आती हवा ये ना जे देखित रही थी ना ता और पीते हट फ्रूटी से एलर्जी हमरा फ्रूटी से एलर्जी हमरा घिउरा के लत्ती सब में कतेक कीड़ा लागि गेल है एहि मर्दबा के कहै छी यौ दवाई छीट दियौ तऽ आइ छिटबै बिहान छिटबै ओही में रहै है कई ओहर दोहर में लागल छीट देतै दवाई तऽ नहि होतै यौ सर यौ रुकू तऽ रुकू तऽ हाँ कतऽ जाइ छियै सर कतऽ जाइ छियै अही के टोला में जाइ छी पैसा उठबऽ आयो सर पैसा उठबऽ जाइ छियै सब आदमी किस्ता में से ढवा मांग कैलक हमर पड़ोसनी सब तो ओकरा सबके दऽ देली लोन लेकिन हम मांग कैली तो हमरा कैला नहीं देलियै ए हम मांग कैली तो हमरा कैला नहीं देली अहाँ के पड़ोसनिया सब जे पैसा लेने आबऽ तऽ अभी तक ले देबे नहि केलकै आब अहाँके दू अहाँ नहि देब तऽ हम कतऽ जायब ओकरे सब जगह हम छी हमर घरवाला कमाए है हमरा हाथ में पैसा रहे है अहाँ के हम टाइम टाइम से पुगा देब किस्ता हमरा लोन दू लय बाजी में गाल बजा के लऽ लेत आ दय बाजी में देबे नहि करत खाली टाइम टाइम पर ओकरा घर पर पूंगू ई ओकर बाप के कर्जा खैले छिए कि दोग दोग के ओकरा घरे हम जाऊ पैसा मांगा यो सर ओकरा सबके बात छोड़ दू हमरा बड जरूरी है पैसा के हमरा मांग दू पैसा होते नहीं कोनो बात अब अहाँ के जरूरी हवा ना तो देव कते लेब अहाँ पैसा हम लेब पचास हजार रुपया पचास हजार हाँ, बेसी नहीं लेब होते तो आए बैंक में अभी हम जाए छी हम बिहान आयब होते लो गए सुखी गए सुखी पुरवानी हाँ। ला तक कोदार खैर काट देना क्या के कोदार ला ये ना जानी कौन मार की वाला गोलियां आइल छला दब का कह कथी कह देने खेत में से हाय काट देना हाय अपना पानी नहीं पटल आई ओइ दिन हाँ। प- अथी धान में तो जाम न दौड़ के जाय छी दिमाग खराब कर देलक हमरा कद जाम न दौड़ के ना करिए भोरे जाए लगी एता जा काय किस्ता वाला यो पैसा में का अच्छा तो कथी करिए

ई दमरू है दुनू परानी अइलिए किस्ता मांगा ते एकदम झगड़ा करे चलिए आ छोड़बा जाइ छी तऽ उठे हमरे थोड़े आबा हमरे देह पर सीधा लटक जाए आबा यो सर ओए दुनू प्राणी के पेट एके है जना कि कोई कर्जा वाला आवे है ना तो उ सब अंगना में लड़ाई झगड़ा करे लगे है आ उ कर्जा वाला

अच्छा नहीं कोनो बात अहाँ किस्ता कहिया देब से कहू त पहिने सर अगला महीना चारि गो तक हाँ। हम पैसा लऽ कऽ बैंके में चलि आइ बुझाबऽ के लागी वाह। आ हम कथी कहै छी सर कथी? उ सब ओना करे है ने हाँ। तऽ ओकरा सबके घर में सरकारी ताला लगवा दियौ ने अब उहे करही पड़ते ऐसा पहिले हाँ। और एगो किस्ता वाला के ढौआ लेने रहे

किस्ता लै बेरमे केना छमैक कऽ जाइ हे अगाड़ी हमरा दू लाख चाही चारि लाख चाही आ दै खानमे बाउके बियाह देखै हे बाप रे बाप पसीनो सबके लाज शरम रहे है कत कत घुस जाए कत करे आहा यो हाकिम साहब हाँ एनी कत ए, कथी कहू किस्ता उठबऽ गेल छलियै से केओ नहि किस्ता देलक हँ। क्यों नहीं किस्सा दे लगा नहीं आ ई दमरू है आ ओकर घर वाली हाँ। एक नंबर के झगड़ लगाव ने नहीं ओकरा घरे के लिए किस्ता उठबा से दुनू प्राणी झगड़ा कर चला आ जेना जे कद के बेग ने कूद कूद के लड़ाई करते वो ना हमरा देह पर सीधा दुनू प्राणी चल पी चला दे तरीके दिन रात के ओकर ये रवैया है हैं अहाँ ताला लऽ कऽ जाउ ताला लऽ कऽ तै ताला लऽ के हम कथी करबै ए, के यहाँ के बना देना कर्मचारी महाराज यो ताला लऽ के जाओ हाँ। आ ढौवा ने दे हा तो सीधे घर में मार दियो अपने मने डिरियते हुआ हुआ आ यहाँ के ढौवा दे देत आ, मतलब ताला ओकरा घर में मार देबै तऽ ओ अपने मने हमरा धोआ दऽ देतै अरे बा रह वाला घरे नहीं रहते तो देवे करत की अरे ता गाड़ी से कता चली एहन दिमाग दिया के चाही ने हमरा वह बात है कर्मचारी छिया हाँ दिमाग दे छी हम आप मूर्ख भऽ कथी कऽ। करू गावे गावे जाके पैसा उठबी छी एक माता पर टेंशन दे अब ई सब आउट टेंशन दे अहाँ वो तो टेंशन नहीं लू एक तो हाइट छोट है बाप रे हाँ तो ऊपरे चल जाए सब होने है

ये अहाँके माय बजै छल ये बौआ तो हम कहाँ मार करे छे अही के काका हमरा खूम से पीट पाट दैया झगड़ा करत रहे हठो घरी उ बात के झगड़ा नहीं आ दुनू झगड़ा करे छिए आ किस्तो वाला के मारी छिए छाती तोड़ देलिया देखते देखते कत झूठ बजै है किस्त वाला के हमसे केना छाती तोड़ देबै आय तोड़ देले छाती मालूम चलल ह। रह गेले किस्ता वाला के ढौआ तो आय निकाल देबे करबी ना तोरा बुरा लेबे हां जाके मत रोता ढोर पिटने घुरी ओना केला बटी सीता आ दियो चाहे नहीं दियो हमरो अभी वटे छमका हां त जा ना कोने छमका तेर बीतना एक बीता के हवा ना कल के छोरा हमरे अभी सिखबा कहल कहियो कते नरम हाथ है

हाइलैंडर गुफा घरे जाबे चल चल चार देखा ये शिवा काका एनी आबो त की बात है रे एनी आवा ना तोरा अपना बेटी पर छाती ठोक के कह चला हमरा बेटी पर बड गुमान हवे कत भेजलो छ बेटी के गुमान नहीं है तो कथी रो दोसर के बेटी जगह हमर बेटी है ए

हम लबर लबर बाजी छै तोरा हमरा बात पर तो कहियो विश्वास नहीं होय चलो गा आ अभियो नहीं होय छो तोरा नहीं विश्वास होय छो ना तो तो जा बांस गाछ ल देखियो अर्जुन मा जोरे होतो प्यार करित कथी अर्जुन मा जोरे प्यार करित बांस गाछी ल सही कहै छी हां हां सच्चे कहै छियो त आ देख ले बौआ कहीं झूठ निकल लो तो बत्ती जगह फाड़बो तोरा हम हां तू हमरा फाड़ दिया लेकिन वो हो होया तो जा हमर नाम नहीं कहियो जे हम भेज दियो गा बुझलह

अरे रे रे रे रे रे पलटुआ बेटा रे रे रे रुक ना रे रुक कथी करै छियै यहाँ हाँ नहीं कतू पापा ओने आयल छले घूमे लागे नमा घूमै ले आयल छलै गा हमर जन्मल तू हमरा सिखबै छै गई माय गई माय गई तू कहन छी जे हम घास छिलबै छी तऽ अइया तू कथी करै छी ओइ छोरा संगे हाँ क्लास फ्रेंड जाय छली तो कनी रोक लेल किया तऽ क्लास फ्रेंड है तऽ क्लास में फ्रेंड है कि ये बांस गाछ लगे फ्रेंड पापा हाँ गलती भऽ गेल आब नहीं करबो गलती भऽ गेलौ तोरा चल ना चल घर पर तोरा जे ना तोहे काटि का गाड़ि देबो गलती होय तोरा शादिये विवाह करे के हो तऽ खोल के हमरा कह रे दू कट्ठा कतौ हटा देबे हम कह देबो